Ole pi le pu te kan rawn kir leh ta a Mizoram pawh favang leh fu inkarah kan awm chho vel mek a ni a hmun thenkhatah te chuan ruah leh thli te na tak takin a thawk zeuh zeuh a tin nungcha te pawh heng ruah a rawn tla chhun a tui lo tling khawm ah te ti hian an in bual ve laih laih mai a

tin sava dang chi hrang hrang in an tlan bawk a lei kap sen leh lei mawl rang pawhin an tlan ve thei a ni tin ngan bawm kung al kawng karah pawh awm mah se a pa tawh chuanin a hai thei loh sava hi an dik chuah chuah zel a ni. Aw he hmawng pawh hi hei a lian lo khawp mai mahse tlantu a nei tha ang a ring a tuna kan hmuh sak ber hi orang a ni a ah thelei chi khat a ni amah hi kan thelei mizorama thelei chhungkaw kan neih zia chu a lian ber a ni maithei a ah vahluk hi la awm a. An intiah vel angem aw a then hi chuan awrang a lian zawk a tia a thenkhatin vahluk a lian zawk an ti bawk a chuan kezi khat leh a chan ve vel ni thei hian a inziak a amaherawhchu chu chu airit te pawh a ni thei a aizang te pawh a ni thei a awm dan a zirin an awmna hmun a zir khanin a inthlak thleng ve thin a ni no hi tum khatah pathum atanga pali vel an nei a chuan an bu hi thing zar ler sang takah. thing tang leh hnah nawi an hi an aw an chep khawm hup thin a ni chuan tuna kan en lai lai te hi vahui an nia a chung zawk hi puipui chang nei chi a ni a hnuai zawk hi puipui thut sen a nia gram zahmit sawmnga bawr vel an ni ve thei a chuan.

Hei hi par tlan an ti mai a, kung hming hi inkhaw lamah te nge an koh dan chu ka hre lo a, mahse ka zawh tawh te ho hi chuan par tlan an ti deuh vek mai a, hei sava chi hrang hrangin an tlan nawk nawk mai a, tunah pawh hian kulhep chhawr hring, tukhum vilik tlai ber, Ruahiama arpa leh kan en bik tur Vaki erawh te, Kivawi, Run Vaki an tih khan an tlan bawk a.

Sava te reuh te an tih reuh te reuh te vak lo hmui sei deuh kha a nia heng ang lo ni chuan a bula rawn lang ve hi chhawl hring kan tih ber a kha nia an ni lo hi chi hnih a la awm a an la awm a ah golden fonted leaf bird leh blue wing nia golden fonted hi-- chhâwl hring luh eng kan ti mai a chuan a thla pâwl a awm leh a chhâwl hring hi chi khum kan nei mai a ni tin rûn vaki hi an dang dâin em em chu a let ding zawngin an mu ṭhîn a ṭhîp ṭhep mai a ṭum khatah hian tui pathum vêl an nei ṭhîn bawk a thingkaw rawnga bu nei chi an ni. A ruala khawsa thin an ni a, mahse an tam vak lo a. Rual khatah hianin a tam berah pakua atanga pasarih in tlangpui a. Hei Zotlang sangah hianin par tlan tur a awm te nih ngawt loh chuan an rawn chhuak chho mang mang lo va. He lama mi ho pawh hi khawhnuai lum deuh lui hnaih deuhah khuan an awm tlangpui. He sava te reuh te kat nek nek te hi Dawithiam a arpa Luaizit kan tih ang kha a ni a, sava te reuh te kut zungpui pawh tih ah mang lo a ni a. a mawi reuh khawp mai Mizoramah hian chiriat vel kan nei a ni a keima ngaihdanah chuanin a mawi ber atanga teh a palina vel a ni a mah hi hei a mawi reuh amah pawh hi a mawi ve a mawi tawk khawp mai tin an no neih hun te hi December atanga March hi a ni tlangpui a amaherawhchu an awmna hmun zir hian kum tluan hianin. an tui ve tlat a ni. Tui hi tum khatah pahnih atanga pathum an nei a, chuan Dawithiama arpa hianin chanchin anga a khup mai a, fep nei hmu tawh insawi te leh siak nei hmu tawh insawi te pawh an awm a, tin a kap ka kap tha tawh alawm a siak nei tih te pawh kha an awm ve tlat mai a, amaherawhchu approve na tak tak hi a awm thin lo va. Kan thiante zing mi thenkhat chuan Nuaihthum an tawp tar a, Dawithiama arpa chiak nei min hmuh theih ni phawt chuan Nuaihthum kan peng che an ti a, kan peng chu an ti a hei, tun thlengin kum sawmhnih chuang chu ni ve tawh a, approve na tur hian la nei bik chiah lo mai a, nia a tha ve reng reng reng. Hei hi a chi dang leh lawizit kan tih zawk kha a nih hmel a, chhan chu lawizit hian chang an nei lo a, chi thum kan nei a, tlemin hei hi a lian deuh hret bawk a, an inthlaa pun hun leh an tui neih zat vel ang kha chu Dawithiam arpa dang ang tho an ni, a pa hi a mawi zawk an ni zel a, a nu hi chu khi an mawi em em.

Hei hi tlak awrh a ni a, tlak awrh chu ko pang vela kaw nei chi kha a ni a, tin nupa awm deuh chat an ni bawk a, chuan mite pawh hi zing ni lum ai nia pakhat hi a rawn thlawh bel fuak ta khum vilik nen chuan an bulah hian lutuk loh a awm ve bawk a. Tuklo hi thing kawngawnga bu nei chi a ni a, tin a mahai lian hi a mahai lian daih niang chu kawl lot kan nei a, a tiahpui deuh zo tuk loh kan nei leh a, chuan a mahai a te tuklo bengawng leh va talh khuang kan nei leh bawk a ni. Barbet a ni a, sap thawng chuan Woodpecker ang deuha thing pangkhua bet pe zet zet thei ang kha an nia. Mawngrah te, ngan bawm par te leh khatiang ang chi kha an tlan ber a ni. Umm, hei thlanthla pawh bu chep mek a ni hi. Hei hi chhuang tuar a ni a, kan hmuh ang hian lei lama chaw zawng chi a ni a, an ngam khawp mai a, khaw chhungah te pawh hmuh tur an awm zeuh zeuh thin a, pali panga inzui chang te pawh an nei a, tin an lu a awm kawh viau te khi an hmui khi an ti parh hlak thei a, sava tial mawi deuh mai an ni bawk a ni, tin chhuang tuar hi a hmul hi damdawi a ni e tia a hmul ruah ei te pawh kha an awm thin ve tlat mai a ni. Tin, hetia ei mawlh mawlh lai hian tu emawni chuan lo thlir ruk kar bawk a. A lo thlir kartu hi mute Besra a ni a. En uluk khawp mai a, an insiam rem vel a, man dawn em? An thlir vel vang vang a. Umm, zuang ta.